Tēnā tātou. Tuatahi e kaupapa nei ngā mihi ki ngā rangatira kua tatū mai ki tā tātou kaupapa i te ahiahi nei, ki a koe Te Kahurangi, nau mai, hara mai, ā, ki a koe anō hoki te Minita, tēnei au i mihi nei ki a koe, mōhau i tautoko mai i Te Taura Whiri i roto i ngā tau tata nei. Tēnei mātou e whakahoki nei te whakaaro ki a koe, nā reira, Ko te meke o te reo Māori tētahi o ngā kaupapa kua rongonui nei huri noa i tō tātou whenua, nā reira e mihi ana ki a koe e tautoko mai. Ā, ki aku kaimahi, ki a koutou tonu, ā, taihoa, ki a koutou tonu, neke i te whānau a te reo Māori, nau mai haramai. Ā, koutou hoki o te Kaunihera, Jill, neke koutou mā, koutou o Te Puni Kōkiri, ngā tari kāwanatanga, ā, koutou haramai nei i runga i te karanga a te reo Māori ki a tātou katoa, Ki a koe hoki, Ray, kei te kī taitū au i a koe, I hope o te pōuri o te te wāhi nei. Me kī te whānau a te reo Māori, tēnei taku ngākau e mihi nei ki a koutou, nau mai, haramai. Ā, tae atu hoki ki tō tātou pakeke, o tātou, me kī, kare mō te kī koroua o tātou mātua, Doug, kite atu koe i a koe, i a koe Piri, nau mai, haramai. Koutou katoa, taku, Ko wai kei te ngaro? Ā, taihoa. Nā reira, mihi ane ki a tātou. Nau mai, hara mai. Ā, i roto i ngā tau e toru kua hipa, ana, kua piki ake te kaha o te tauwhiri i te reo Māori. Koinei hoki te hiahia o te poari i te tīmatatanga ōku i roto i tēnei mahi. Kia kaha ake te whare o Te Taura Whiri, kia reri a ia ki te te tuku i tana mahi nui, ā, te ārahi i te whakatinanatanga o te Maihi Karauna. Koira te wāhanga i tohaina mai ki a mātou e te Ture mō te Reo Māori. Nā, i tēnei tau tonu kua tīmata tērā mahi. Nā reira, kei te mihi atu ki aku kaimahi i pōkai kaha ki te whakatikatika anō, ā, me kī, i a mātou, ā, ki te hāpai ake i tēnei kaupapa nui. Nā reira, i ngā, i ngā rua tau kua, kua hipa, ana kua piki ake, ā, te taumata arotake i tohaina mai ki a mātou, mai te, kei te, kei te, kei te piki haere ki te pai. Na, ko te tino taumata o runga, ko te tino pai. Koira hoki te taumata e whāia nei e mātou o Te Taura Whiri i tēnei wā. Tata ki te 50, nui ake i te 50 ngā whakahaere haramai ki a mātou, kia tautokotia rātou i roto i te whakamahere reo Māori. Ā, o ērā whakahaere katoa, rua tekau, ā, i rehita mai ā rātou mahere reo Māori, ā, i haina mai i ngā whakaaetanga mahi tahi. Ā, i roto anō hoki i ngā tau e toru kua hipa, he nui ngā mea, ngā rangahau, ā, i tautokotia e te taurawhine. Nā, ko tētahi o ērā ko te ahu o te reo Māori, ā, koirā te tūāpapa o te kaupapa here a te Kāwana i tēnei wā tonu mō te reo Māori. Nā reira e mihi ana. I tērā tau i kite tātou i te wiki o te reo Māori nui rawa atu. Nui ake i te kotahi miriona i mātakitaki mai i ngā ataata i roto i te wiki kotahi, e ono rā. Uh, he nui ngā, ngā hikoi whakanui i whakahaeretia ki ngā tāone matua o Te Ika a Māui, uh, ki Ākarana, ki roto o Rotorua, ki roto anō hoki o Pōneke, tae atu hoki ki Tūranganui-ā-Kiwa me Whāngarei. Nā reira, i tēnei tau tonu kai te titiro mātou o Te Taura Whiri kia nui ake i tērā tau, kia hono mai a Aotearoa katoa ki tēnei kaupapa. Nā te mea, ko te reo Māori tonu kei te manawa o tō tātou tuākiritanga, tō tātou Aotearoatanga. Ko te reo Māori nei, he reo nā tātou katoa. He koha nā te iwi Māori ki te iwi whānui o Aotearoa. Nā reira, ahakoa mōhio tātou ki te kōrero Māori, kāore rānei, me tautoko. Me tautoko, me akiaki i ngā ākonga katoa e whai haere nei i tēnei taonga ki te reo Māori. Nā reira, kei te mihi atu au ki aku kaimahi. Nā koutou tēnei kaupapa i whakamahere. E mihi ana ki tō tātou kuia, ki a Betty. Nāna te tīma i hautū. Nāna anō hoki i pāhi i a Ben kia tū ki te mihi atu ki a koutou. Nā, ko tēnei reo tonu, he reo nā te rangatahi. Mā tātou rangatahi tonu te reo e hāpai ake ā ngā tau e haere ake nei. Kia panaia taku porohewa i Te Taura Whiri, arama, ka haramai tētahi anō. Tētahi pūrua hipi ki te ārahi i a tātou. Koutou mā o ngā mokopuna tēnei au e mihi nei ki a koutou. Ko koutou te āpōpō o tō tātou reo. Ko koutou hoki ka noho mai ki tēnei tūru ā tono wā. Nā reira, kia whakawātea au i taku tūranga. Ko taku hiahia kia haramai katoa koutou. ki te whakakī i te whāruarua, kia whānui ake, kia horapa haere te kōrerotanga o tō tātou reo Māori. Nā reira, tēnā koutou katoa. Nā reira, he aha ngā tino āhuatanga o te, o te Wiki o te Reo Māori i tēnei tau? Ā, ka whakahaeretia anō, me kī, ngā hīkoi whakanui ki ngā tāone matua o tō tātou whenua. Ā, Ka nui ake tā tātou whakatairanga i te reo mā te ipurangi, mā Pukamata, kaua mā Grindr me ērā atu, engari mā Pukamata, ērā atu āhuatanga, nē. Ka tīmata i te wiki i mua i te Wiki o te Reo Māori, ka haere tonu i roto i te Wiki o te Reo Māori, ā, me te wiki ā muri ake o tērā. A ka tohua, kua tohua rānei ētahi tāngata rongonui ātaahua hei māngai mō tō tātou reo i roto i te wiki o te reo Māori? Ana, ko tō tātou kahurangi, Patsy Reedy tētahi, ko te tangata rā, Guy Lispiner. Tētahi, me te, me tēnei o tātou e noho nei ki tōku taha, a Pere. Nā reira, e mihi ana ki a ia, i tatū mai nei, i whakarangatira nei i ngā whakahaere o tēnei rā. Ā, hoi anō, ahakoa mōhio tātou ki te kōrero Māori, he wāhanga noa hoki ki a tātou katoa. Ngā mea mōhio ki te kōrero Māori, me āta whakatenatena, me akiaki anō hoki ngā akonga katoa ki te kōrero Māori. Ki te hē te whakahua, kaua e kōhete, Ka wīriri, engari me āta poipoi. He wahanga nō ki ngā, ki ngā mātua. Mēnā hiahia ana ō tamariki ki te kōrero Māori, tukua rātou kia ako i te reo Māori, me tautoko koe ka tika. Pērā tonu i ngā, i ngā pakeke, ō tātou koroua kuia, ā, pākehā, tauiwi rānei, kāore nei, ko pakeke noa, ānei, kāore āhei ki te ako i te reo, ki te kōrero i te reo Māori rānei. Ko te wāhanga ki a rātou, he tautoko i ngā ākonga, ā rātou mokopuna, ā rātou tamariki hoki. Hoi anō, ko te wiki nei he wiki mō Aotearoa katoa. Ahakoa ko wai, nīhao mai, Pākehā mai, Tauiwi mai, he wiki tēnei mō tātou katoa. Nā te mea ko te reo Māori te reo tuatahi nō Aotearoa, e tika ana ko te reo Māori te reo o Aotearoa. He reo nā Aotearoa, Mā Aotearoa katoa. Nā reira, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori. Koira te, te kīwaha mō tēnei tau. Kia kaha tātou ki te kōrero Māori, ahakoa iti, ahakoa rahi. Kōrero i te reo Māori, kia kaha te reo Māori. Tēnā tātou katoa. Tēnā koutou.